Eh, right nhasi eh, tauya zvakare nevhidhiyo yetechnology vhidhiyo inoitira kutionesani kuti eh, unoita sei kana uchinge wasangana nedambudziko rokuti app not installed unochiedza kuinstall application richiramba kupinda mufoni mako saka daradzana kuti unoita sei kuti uise application iroro right application rako renge richitorimo kudhara mufoni kana kumemory card kana kuti ndinge ndakusendera ne eh, newhatsapp application robva radi roramba kupinda mu eh, mufoni mako eyai panapa tange taenda kune maapplication titsvake application one eh, rinogona kuramba kupinda mufoni right tine application ratakatarisana naro iro rakanyorwa kunzi video to me e, application iroro kazhinji kachona rinogona kuramba kupinda chi e, eh, mufoni e, eh, rakablokwa nerimwe application re ratopinda kudhara mufoni saka tatoonesa nokuti unozviita sei panapa regai tange tamboita for example right unoedza kuinstalla sezvezvi zvatiri kuita panapa e, tiri kuona kuti panapa pabuda e, eh, kameseji kakanyorwa kunzi app not installed e, kureva kuti application redu raramba kupinda mufoni medu Ratati ratidzana kuti dambudziko iri rinokonzerwa nei. E, kazhinji kachona dambudziko iri rinobva mukuti e, unenge wainstola mamwe maapplication anenge akadi achibloka application riya yekuti risakwanise kupinda application irori. Saka chinoitika ndechekuti kana uchinge uine maapplication akawanda saizvezvezvi, application racho rabloka rimwe application haungagoni kudi kuriziva. Saka zvinogona kutora kunetsa kuti ukwanise kubata dambudziko racho nekukasika but nemethod yandava kukuratidza pari zvino iyi wakungozviita zviri nyore nyore kana uchinge wadai so bva wauya kumasettings kwefoni wauya kumasettings kwefoni wobva wauya pamaapps wauya pamaapps wovhura pamaapps pako saizvozvizvi kana maapplication ako avhura wobva wasecha application application rakanyorwa kunzi google play store ndiro ratatarisana naro pari zvino worivhura saizvozvizvi kana uchinge wavhura google play store yako wobva wati disable okay sezvazvizvi right kana uchinge wapedza kudai so pano apa takudzokera ku application redu kuya kuyaramboramba application redu raramba kupinda mufoni izvi ndoda kukwanisa kupinda mufoni because eh, tambomisa kufunga kukuru kunoitwa nefoni tichishandisa application iro rinenge rakabata maapplication ese saka application redu ramboramba kupinda mu, eh, mufoni ndorakanzi video to me parizvino toda kuona kuti rinopinda here right eh kune vanga vasingazive mukoma jola ndivo mukoma jola the original vari kutaura eh ndiye mukuru mukuru wema wetechnology yemasaisai kana ukangondibata une zvaunenge zvichikunetsa pafoni pako eh, tinotoonesana even kana kukombiyuta ndogona ngokuudza zvekuita ndiri kuno kwandine ndiri uchitobudirira so long uri uri mugroup Sezvataona panapa zvatiri kubva kutaura kuti mkoma Jola mukuru wemasaisai handiti wetechnology tikuona kuti application redu rapinda app installed kureva kuti application redu ratodii ratoinstalleka mufoni medu kana richinge rainstalleka sezvezvizvi wobva wati done takutodzoka kwi eh, kumashure kuya kwauya takudzokera kuapplication redu raiya tambomisa kufunga kuti foni yedu isazonyanye kuvhiringidzika It's Google Play Store. You have to disable, hope what enable. What enable says this is good. What if phone yako yakuto shanda sema shandira nga chitongo ita pa kutanga. Uye zve application rako rakuto vhura ose sekuvhura kunoita mamwe ma application. sezvatiri kuona zvino izvi application redu iri rakutoshanda video to me ndiyo ramboramba kupinda mufoni even kana iri whatsapp inoenda kusendera pa pa tichishandisa nzira yekusenderana pamawhatsapp paipai eh, ichinge yaramba kupinda sezvatiri kuona kuti app not installed unoshandisa nzira iyo yandakuratidza panapa application rakurobva radi rinobva radi ratopinda mufoni mako zviri nyore richitoshanda saizvozvizvo hapana application rinonzi rinoramba kupinda mufoni pane nzira dzakawandisa dzinoshandiswa kufosa application iroro kuti ripinde mufoni mako Kana kune vanga vasati vaona mavideos ari paYoutube eTechnology, ingotaipa kuti Mukoma Jola woenda paYoutube ipapo. Waenda paYoutube pamavideos ese eTechnology ari kunyatso kutsanangurwa zviri zvinhu zvakajeka chaizvo kudarika mamwe mavideos ese auchaona akaitwa nemaChina, akaitwa nevarungu nemaIndia Ma videos ese iwayo ari kudarikwa kujeka nema videos ari kubikwa panapa na mkoma Jola. Kana wanga usati wa subscriber pa YouTube ndaikumbira kuti wo subscriber pa YouTube. Ku subscriber pa YouTube it's for free zvangofanana neku liker page riri pa Facebook saka it's for free. Chatiri kuti u subscribe kutika ka subscription ikako ndipo pane simba redu kuitira kuti mangwana tikwanise kubika chi eh, mamwe mavideos etechnology emhando dzepamusoro soro tichiziva kuti tine maflowers ari kuona chi mavideos aya thank you guys nekuona video inoyi ndinovimba mabatsirikana zvakanyanyisisa chaizvo eh, pane vanga vari kusangana nedambudziko irori rataonesana nhasi goodbye guys